Ырӑ хаклӑ радио итлекенӗмӗр. Паян 2024 ҫул уйӑхӗн вун виҫҫӗмӗшӗ. Таллин чӑвашла калаҫать. Добрый вечер, дорогие радиослушатели. Сегодня среда, 13 апреля 2022 года. Таллин говорит по-чувашски. Камха кам ҫак халаха пӗлмест. Вӑл ҫәрпин сӑмахпала пуплет, ҫәрпин юрӑ ҫемӗ кӗвелет, ҫәрпин тӗслӗ тӗрӗ вӑл тӗрлет, тенӗ Петӗр Хусанкай.

Инҫетре тата ҫывӑхра пурӑнаканнӑмӑрсем, тӑванӑмӑрсем, тусӑмӑрсем, чӑваш культурипе паллашма тӑрӑшакансем тата пирӗн ӑраскал радиокӑларӑма кӑсӑкланса итлекенсем, паян пирӗн чӗресене хаваслӑх тултарса тӑрать. Эпир сирӗнпе кӑмӑллӑн калаҫма татах хатӗр. Черетлӗ кӑларӑмӑн тӗп шухӑшӗ вара шутсӑр пӗлтерӗшлӗ. Чӑваш чӗлхи кунӗ кашни халӑхшӑн тӑван чӗлхи шутсӑр пӗлтерӗшлӗ пулмалла-ҫке-ха. Ҫавӑнпа та эпир сире ҫак уява пирӗнпе пайлама чӗнетпӗр. Часах пысӑк уяв Чӑваш чӗлхин кунӗ ҫитет. Ҫак уява Иван Яковлевич Яковлев ҫуралнӑ кунӗнче палӑртма пуҫланӑранпа кӑҫал 2022 ҫулта вӑтӑр ҫул ҫитет. Ӑна эпир пин те тӑхӑрҫӗр тӑхрӑмӗн иккӗмӗш ҫултанпа паллӑ тӑватпӑр. Иван Яковлевич Яковлев чӑваш халӑхне питӗ юратнӑ, уншӑн нумай ӗҫ туса хӑварнӑ. Вӗсенчен чи пӗлтерӗшлисем ҫаксем: ҫӗнӗ чӑваш ҫырулӑхне йӗркелени, пӗрремӗш чӑваш букварьне кӑларни, шкулсем уҫса вӗсенче чӑваш ачисене вӗрентни тата чӑваш вӗрентекенӗсене хатӗрлесе кӑларни, Библие чӑвашлана куҫарни, ҫак тата Тахҫанах тунӑ ӗҫсем пире паян та хавхалантарса тӑраҫҫӗ. Манӑн чунӑм пӗрмаях сирӗншӗн ҫунатчӗ. Халь те манӑн мӗн пур шухӑшӑм сирӗн ҫиере куҫрӗ, тесе ҫырнӑ Иван Яковлев чӑваш халӑхне панӑ халалӗнче. Тӑван чӗлхе – атте-анне чӗлхи. Ашшӗ-амӑшне хисеплекен ҫын тӑван чӗлхене те хисеплӗ, нихӑҫан та нимӗнпе те улӑштармӗ. Иван Яковлевич Яковлев халалӗсене асра тытса пурӑнасси пуринчен те килет. Эпир ҫавна ӑс-тӑнра ҫирӗппӗн тытмалла. Чӑваш халӑхӗ пурӑннӑ чухне унӑн чӗлхи те ӗмӗр-ӗмӗр чӗрӗ, тӗрӗс-тӗкел пулмаллах. Авалхи тапхӑрта чӑваш халӑх хурине-шурне курнӑ пулсан та хӑйӗн ӗмӗрхи культурипе чӗлхине упраса хӑварнӑ вӗт. Яковлев Иван Яковлевич чӑваш халӑх паллӑ ҫыннисем хушшинче хӑйӗн ӗҫӗсемпе палӑрса тӑрать. Вӑл пин те сакӑр ҫӗр хӗрӗх-саккӑрмӗш ҫулхи ака уйӑхӗн ҫирӗм пиллӗкмӗшӗнче хальхи Тутар Республикине кӗрекен Кӑнна Кушки ялӗнче ҫуралнӑ пулнӑ. Чӗмпер

Чӑваш юррисем илемлетеҫҫӗ. Вӗсене сире итлесе киленме сӗнетпӗр. Передачу и сегодня, как обычно, украшает чувашская музыка. В эфире сегодня прозвучат песни разного жанра. Халӗ сире пӗртӑван малинӑсем шӑрантаракан пахчара юрлаҫҫӗ шӑпчӑксем итлеме сӗнетпӗр. Тархашшӑн итлер. А сейчас предлагаем послушать песню «Пахчара юрлаҫҫӗ шӑпчӑксем».

Йӗри-тавра тинкерсе пӑхсассӑн эпир тӗрлӗ халӑхӗсен чӗлхисен пахалӑхне асӑрхама пултаратпӑр. Пӗрисен вӑл ерипен юхакан юханшыв евӗрлӗ, теприсен мӑнаҫлӑ сасӑсемпе кӗрлесе тӑраканскер. Халӑх пурнакан ҫӗрӗ шывӗ те чӗлхене уйрӑмлӑх парса тӑрать тейӗн. Паллах ӗнтӗ, халӑх ӗҫ-хӗлӗ, пурнӑҫӑн кун-ҫулӗн тапхӑрӗсем те чӗлхене аталанма тата улӑштарма пултараҫҫӗ. Ҫав вӑхӑтрах вӑрҫӑсемпе чир-чӗрсене пула нумай халӑхӗсем те, вӗсемпе пӗрле вара халӑх чӗлхи те пачах ҫухалнине те сӑнама пулать. Ҫавӑнпах пуль ӗнтӗ кашни ҫын хӑйӗн мӑн аслашшӗсем пирки тӗплӗн пӗлме, ҫемье никӗсне, тӑван чӗлхене те упрама тӑрӑшмаллах. Хӑш-хӑш халӑхсен мӑнаҫлӑхне эпир ӗлӗкхи арканнӑ хуласемпе ялсен вырӑнӗсене тишкернӗ май анчах ӑнланма пултаратпӑр. Ҫакӑ пирӗн валли асӑрхантару пулмалла, ҫавӑнпах пирӗн хамӑр халӑх чӗлхине йӑла-йӗркисене упраса хӑварма тӑрӑшмалла та ӗнтӗ. Ахальтен каламан пулӗ ӗнтӗ пирӗн ваттисем чӗлхе вилсен халӑх вилет тесе.

Чӑваш чӗлхи ҫинчен тӗп шухӑша хускатиччен Алтай чӗлхисем ҫинчен кӗскен те пулсан каласа хӑварас пулать. Алтай чӗлхисен ушкӑнне тата тепӗр ушкӑнпа Урал чӗлхисен ушкӑнӗпе пӗрлештереҫҫӗ. Вара ӑна Урал-Алтай чӗлхисен ушкӑнӗ теҫҫӗ. Мӗншӗн-ха чӗлхешсем, историксем тата этнографсем чӗлхесен пӗрлӗхӗ ҫинчен Вӗрентнӗ чухне Алтай текен географипе ҫыхӑннӑ сӑмаха усӑ кураҫҫӗ. Алтай тесе пирӗн ҫӗршыва ытти пая монгол халӑх республикине кӗрекен пая калаҫҫӗ. Нумай чӗлхеҫӗ шутланӑ тӑрӑх Алтай чӗлхисен ушкӑнӗ тӗрек, монгол, тунгус маньчжур чӗлхисен йышӗсем кӗреҫҫӗ. Тӗптевҫӗсем ҫак виҫӗ чӗлхе йышӗнче сӑмахсене, сасӑсене, грамматика формисене танлаштарса пӑхнӑ хыҫҫӑн вӗсен пӗрпеклӗхне тупнӑ. Ҫак пӗрпеклӗхсем ахальтен мар ӗнтӗ. Вӗсем пӗр ама чӗлхерен пулса кайса ҫеҫ пулнӑ тенӗ пӗррисем. Теприсем вара хирӗҫ тӑнӑ, Ҫав виҫӗ йышри пӗрпеклӗхсем иртнӗ ӗмӗрсем хушшинче кӳршӗллӗ пурӑннӑ халӑхсен чӗлхе пару илӗвӗсем анчах тенӗ. Ҫапах та ҫак виҫӗ чӗлхе ушкӑнӗнче лексика, грамматика, фонетика пӗрпеклӗхӗсем пуррине никам та хирӗҫ тӑман, тӑмасть те. Чувашский язык, тюркский,

Тата тепӗр юрӑ парни. Ку юрра урхамах ушкӑн юрлать. Эфирта чӑвашлӑх аталан юрӑ шӑранать. И снова в эфире песня в исполнении группы Урхамах. Пожалуйста, слушайте. Чӑвашлӑх аталан. Пирӗн сирӗнпе уйрӑлма вӑхӑт ҫитрӗ.